Eh, kamoro amora ma intie jara mar Lulu TV en eh, odiochieng' maber en eh, thuolo mar winjo chenro mar thuondi mikelo kano olo nyakwar mbaka antiere koro gai mar nyakach kajimbo mano ogongo yano ogongo yano koso ogongo yano ogongo yano ogongo yano

Jeff, uh, arwako jo tene mag Lolwe TV mm. moloyo to joma ohero chenro mar mar thuondi eh. kaka dundo wuo molo mm -hmm. gagutu kowinga mm. akongo wuo nena be tinde ohero gini ok lewne mm. kake kwedo sumbe makama, makamanga mm -hmm. to gima tie ka to bit makagola mm. magi joma kata nade To nyaka gine chenro mar eh, mar thuondi. Oh, Jeff, Martin Owuor Makobuya, wedeo mar Alara Lodwa Kajimbo. Mm. Eto nochako kodwa chon. Kendo ete apa ning'e wachne nwasewuoye. Eh. Kawuono wadhi wuoye jaluo ng'odimbore. Jaluo ng'ama odimbore. Eh, ng'odimbore. Mm. Jeff, dhood Luo achiel kuom dhout Oteng', eh. dhood Luo ah. en achiel kuom dhout Oteng' manok modimbore, obidhore, ochanore kendo oluorore. Hmm. Jaluo kite gi timbe ge Jeff dwaro dimbruok, eh. bidhruok, hmm. chanruok kod luorruok eh. e dak. Hmm. Onagi kwedo dwanyruok, nywandruok chadhruok gudhruok mm. to gi njawruok mm. e dak yeah. gigi biwinjo pogruok gi awinjogi ekwan baka jaluo dwaro tim gimonego tim uh -huh. jaluo dwaro ni tim gimonego ema tim oh. kaka onego tim mm -hmm. kama onego time mm. gimonego ema time mm. Jaluo kwedo timo gima onego tim kaka onego kik tim kama onego kik time hmm. ging'o onego kik ema time jaluo dage timbe anjawo hmm. timbe njore kata timbe achaya makelo wich kuot hmm. ketho nying kod luor ekwan mbaka onagi nochopo e kido gi timbe dimbruokgi Bang' higni mang'eny, nogichiki wan ito gidog giwacho ni ma otimre ma kik timre. Yeah. Ne gineno rach gi ber gi bang' higni mang'eny. Koka giwacho ni magi mobro. Magi monego tim magi monego kik tim. Mm. Ne gitimo ma- mana kaka ne ineno kaka ne gitimo ne gineno matut Mm. ka ne gi- gi- gi- gi- giyiero olembe michamo, alode michamo, O, rech ema ichamo Mm. winy michamo to gi lemo onego cham kata kik cham Mm. koro ka wachamo gik ma- ma- ma- mane giwacho ni kik cham ma- ma- ma- monego cham to ok wacham gik monego kik cham ni mano ber to wakawo nade ne gifuwo e- e- e- keto gik monego kik tim to gik monego tim ma samoro wawacho ni ne gitim ni gik gik mago gik osekadho mm. eh, ne joma chon nokadho gik moko ma ma ma ma kodhi kare mm. ang'o miyo gik mane waka ma ne gikadho ne ni mondo cham kik cham to wadhi go nyime ngech ni okwan okwan okwan kare eh. o nyakwan baka dot ka dot mm. e piny ka nigi kite gi timbege ma emonego tim kata rach ne dhoot machielo ing'eni gima rach ne gima ber ne joluo samoro rach nokuyo gima rach ber nokuyo rach mo rach ne joluo omiyo dhoot ka dhoot nigi timbege to timbege go dhigo nyime kata rach ne ang'owa Kata rach ne dhe dhoot machielo to jadhoot mabuono kite gi timbegi nokawo kido gi timbe mar dhoot machielo nyakwar mbaka mano ng'ama olal kendo orwenyo Mm. dhood onagi nigi, nigi, nigi kaka odak e ot kaka odak e gweng' kaka odak e dala kaka odak e oganda monego jaluo lo olo jaluo lo mm. ok jaluo te jaluo lo jaluo lo mm. jaluo lo ngene jaluo modimbore ma ma jaluo mok dwa we kit luo gi timbegi yeah. nyakwar mbaka jaluo lo ngama ngama ngama ngama godala ngama ngungu mm -hmm. onego bed ngama timo nade igodala mm.

koro chenro kuongo ni otamore go dala ditim na e mar koro e mar koro wadhi e mar koro opogore e. to wacho wacho kaka jaluo lo timo nade dware mar koro another side of it e to jaluo lo dwaro ni sami go dala mhm. kik ikal ng'ama lembe choki otimo nade oyingi mm. to kendo ibed ng'ama osekendo to osenyuomo chiege otero dhok mm. mane ka jaluo lo neno nochanore onego otim mm. ee onagi wuonu eh? maduong' yeah. wuonu monyuoli mm. kata owadu monyuoligo maduong' ema nyononi dala yeah. to ka gionge to owadu moro madire kata wuodu moro madire to obed ng'ama en bende osetimo nade osego dala mm. iwinjo mano eh, jaluo lo ok go dala e lowo motime muma eh ma ja duo da o ja Mano duo to motime time maricho. eh motime time ma mokuong ni jomoko nitie lopo moko ma ma mikuongo Eh. nolar kata ochwad gi gi law ki otim nade Mm. kore lowo ma notime muma jaluo lowo kuyie mondo itim nade idhi go e dala to kendo jaluo lowo kuyie mondo idhi go dala dala e lowo gunda wuonu Mm. ni kama wuonu nosego e dala ichak itim nade idoke Idhi go e dala. kapo ni en gunda Tidhi e gunda mar kwaru Eh. e jakori. Winjo mano jaluo nyakwar mbaka. Awinji. Jaluo lo kosego dala. Jaluo lo pidho ochano kendo odimbore. Kosego dala. To kichak idog ka wuoru manise dare. Nichak idok idake. Kata ichak idok itimo nade ibede. Mm. Jaluo lo odagi. Kisego dala to yad we ka wuoru chutho. Kichak idog ininde be kichak idok itimo nade idage. Jaluo lo Be wacho ni ok ipog dala kisegogo dala mi- mi- mi- migo dala te koro ok ipog dala gi gimi pidho kata gimi gero ni koro jogi ok dala ipogo ma koro jogi nigi korgi jogi nigi korgi Yeah. dala bedo adi Achiel. moriwore dabedo abeda kaka koro simba pok obi- ki- kero kigo matin man masi lakini ok ipogi ni koro ni maendi wabaro dala ni koro in koro makoru Yeah. maendi ma- maendi makoru jaluo lowo nyakwan mbaka Rangach kosechomo milambo, ochomo yimbo, ochomo ugwe, ochomo nyandwat. Ok ichak iloki nyaka idar e dalano. Mm. Rangach ok loki. Ok loki. Eh. Kama rangach ng'iyo ok tim nade ok Ok loki. loki. Eh. Mano jaluo lo odagi. Ekwa mbaka jaluo lo ok gida gida chabla e- da tim nade e dala. Mm. Eh ok gida chabla e dala kaka kaka dhoudi moko. Mm. Jaluo lo dhood od mikayi ema dhoode chiko rangach tir mok leng're to mon moko kod tim nade igere dire mm. kaka onyuomgi mm. mano jaluo lo wacho kamano jaluo lo simbini simba eh. igero ke joka rangach ok ni kaka kuonde moko ni simba ichako igero malo ku jaluo lo simba igero ka yo rangach mm-hmm. to kendo igere korachich koracham korachich koracham Mm. kaka onyuol ng'ato gi kaka kaka onyuol ng'ato e ot kata kaka onyuol ng'ato e dala Mm. Ite kwa baka koda chich koda cham mi ben en kon mane ki ki en ki donjo koso ki wuok e dala. Mm. Koda chich ma dala gi koda Oluwore koda gi koro kaka kaka dalano obet. koda chich Mm. mar dala en ki loko ki ki- ki ng'iyo rangach i- i- i- i- ki ki ng'iyo koda cham gi koda chich. Mm. Omi neno kaka magui mang'ongo ogedo koda chich. Ginyalo gedo kora chich ka ing'iyo ing'iyo ang'o wa? Ogedo kora cham to makosa. E chi joluo lo da gidi mano ok chandruok. Ma- ma- Lakini gima nyalo timore to. Mano to koro wa- mano kora wa wa wa donjo. Wa wa- wacho kaka o gima timo ni gima otimo. Wacho ni kaka idware. Kako ni gubedi.
Eh, kaka onego udwe- ubedi.
Ne kwan mbaka jaluo lo. Ko wadu ikele dalani ga i- i- ni ni mondo odag e dalani. Eh. Kata yuri moro ma chi ma chwore otho ikelo mondo ogede dalani. Kata minu ikelo mondo ogede dalani. Ogedo kora cham. hmm? to ogedo malo kuma ute joweg dala nitiere to obedo gi mwalo ok kaka simba to bedo kaka weg dala to obedo e diere ka hmm. mano jaluo olo ochanore mondo obed kamano jaluo olo nyakwa mbaka Hmm? Hmm. Jaluo lo wuon ot mano tindo kane kutimo mhm. wuon ot kigero ot nyaka ubedi ng'ama gero ne ot nyaka ode ode no nyaka tibande nyaka ubedo ni kaka kigero hmm. sare kwa neno ka jomoko in America to pod oro pesa udaro biuru pesa mondo ged negi mano upogore lakini odi mokwongo mhm. jaluo lo dwaro mondo tim nade bedi to bende odi kata oger kionge idwaro ni in imikwong tim nade ikwong idonje Hmm. Mano jaluo lo ochanore kendo obidho dwaro mar otim kamano. Hmm? Koro jaluo lo wacho ni gik moa e od ng'ama ok jakori hmm. kaka in ok inyal kawo gi gi od gi wuoru wuoru osegedo go ni chak idok igero godo simba yeah. kata in be gigi modong' ichak idhi itim nade igedo godo od wuonu mm. mano chik ok oyie jaluo lodagi mano ok dimbruok kendo ok en bidhruok jaluo lodagi mm -hmm. ke jaluo lo ng'ama chane kendo bidhore To kendo jaluo luo wacho niya ni janyuol Mm. janyuolini kaka koro wuonu ok idhi kata kata en expert machalo nade noge gir machalo nade ok en mochako idhi ot no- odi nochako timo nade nogeroni Nogeroni. ni en ema onge pla- ogo plasta no- nogo ni plasta ot Mm. Ah, ah. Ja- janyuol kata ng'at ma ok jakori ok gedi ok ok um odi ok ger odi ok muon odi ok tima tima gimana tim nade odi moloyo to kisenyombo Mm. idake jaluo lo odagi mano nyakwar mbaka jaluo lo od nyathi Mm. ok ema janyuol ket kar budhone kata kar gagone nin ka piny oruti ia malo idhi idhi- idhi idhi idhi ka simba kuonde midhi budhe kuonde midhi chieme kata kia dala ni nikoro dala wuodi ni ma koro chiemo nitie a a ja nyathini ka ni gik moro ma moro to okeloni ang'owa okeloni malo ka en jasimba to ka en jadala to okeloni e da- ang'owa e dalani Mm. ok in midhi kuno sa ka sa ni- ni- nidhi chiemo kuno kata nidhi wuodho kuno ma jaluo lowo timo nade odagi koro mak jaluo lowo wuonu monyuoli Mm. kisekendo kata pok ikendo ok nukwerugo law kata ni chi wuodi ni- nimiyo da- ni- nimiyo chi- damare law ni gilaw rego ni, mama miya gini ka adhigo chiro ng'a adhigo dhi wuodha Ah, kochiwo to ok chak dwoki Eh, gi- law wuoru ka wuoru miyi Yeah. ok ichak idwokne ibe kimiyo law wuoru law ok ichak timo nade Ok ichak idwoki. ok ichak idwoki Eh, mano jaluo dwa timo nade odagi Oh, chi wuodi jakwan mbaka kendo wuon odagi ni ok- ok ok- ok ibed mine ng'iyogo ka gima en yuori Eh. be ok ichadhe ni iluonge nyinge kaka kaka chi wuoru be eh, wuodi be luonge nyinge Ah, en en iluonge kaka en- mano koro maru Eh, kata king'iyo kode ting'iyo kode ma- ma- ma ma ok u- unyorru ahinya Mm. neno mano jaluo lo timo nade odagi jaluo lo nyakwar mbaka jaod dha- o- od dha ot Eh. ot od dhako ot ok od dichwo Eh. to kendo od dhako ni jokore mm. jokachiende ema dhi kachiende wuon ot kaka koro mama chuore jakore yuore jakore mm. nyieke jakore neno mano mm -hmm. nyakware jakore owetege gominege kobiro lime mago jokore koro mago jokore manyalo donjo kachiende bed yo kachiende to kendo nyalo nindo kachiende mm. Kachine mar ot ing'eyo? Ang'eyo. E, Kachine mar ot eko mochikore kome ninde. Eh. E, Koro ka un e ot kudonjo e ot jaluo luo wacho ni ok ok bed abeda ot chadha ni chadha chabla chabla a a nitie kaka ibet e ot. Kaka igede e ot kaka igede e dala bet to kaka igede bede e ot bet mana bede bet. Koro jokori ma bed kachiendi ma maka kodi mago nyakwari mado om, yuori mano nyieki owadu jami ominu kata kobiro. Nyakwar mbaka

Uh, kamano moro ma intie jara malolo tiwa chako duoge thuolo mar ariyo ma en gin thuolo mar thuondi kod an lonya kwar mbaka ntiere kod ogai mar kajembo ogongo yano wadhi nyime eh. lonya kwar mbaka mm. wadhi nyime gi jaluo odimbore eh. o oh, nyakwar mbaka nitie joma lando puonj mm. mwapuonjo kani eh. kaka missionary uh, reverend uh, Shadrack Amoke eh. gin ma giromo gi ji e pulpit mm -hmm. pastor Tom Mogoya Makasure mm. to gi pastor Buoro Almada eh. magi joma romo gi ji wakwene gin kaka neno gini gima gipuonjo to mana ginyiso jopuonjre mm. onya kwan baka jaka simba eh. kagore kugobro e simba ukucho mm -hmm. eh? okiringi

To kenya luo da luo odagi niya ni kikaw jonyuol gore kucho to ni koro minu ringore biro gore gore kuomi e simba ni ni wuonu ni mondo ikonye ni wuonu goye ok uy- ok chik ok oyie to bende chik ok oyie mondo ochak odonj e simba ni koro modwaro mondo odhi odonje mondo oyud timo konyo odhi na kama machielo ok e simbani akiri neno mano Eh. e jaluo luo odagi mano To ok oyie ni konye.
Ha? boo ko yéene di di ko ñu wudu di lungo nga lungo ja koore ah gine ne loñi wudu gi mimi doje nani ilungo jo koore ma biro timi ino Kata ginego re- ah ok ginego re- doje koore. ne kwan baka ti ne idi nenu gik moko moko ma- ma ma biro chini Mm. eh ne kwan baka o dhako kiko eje kwan baka oringo to ka koro oduogo kata oduoge ok ichak idho kukri ichak nade ni dhawo kode maka maka koro forgot you forget irwaka irwaka kijo mano eh to dhako be kigoyo kata in gi jadu kata dhako achiel kigoyo o chieng'no nyaka idhi nind ode to nikech otieno duong' onyalo dere to bende dhako be ok kun

Okay, rie mbere ire. Ah, ni riro dot, ni kuri ni riro dot, ni kuri go kifu ni ndako kuchak doje. Eh. Ya okay, ni kuri biro biro tenye. Mhm. Mm ya kwa mbaka jaluo wacho ni ya. Migogo. Migogo kuchak dog yal bura. Dalagi. Mhm. Mm nogo bura gi jo dalagi ni noneno gimo marach dalagi mano wene wuonegi ginene go minegi matimo nade ema timo en mogo report ne jogo jogo timo nade ok timo to timo matino obiro sani jaluo lo bigogo ok lar lo nochako dok olaro lo dalagi amigogo imiyo lo ok ni gilaro tinde imiyo nego bed ni imiyogi imiyogi otimo otimo gin nyithindo imiyogi amiyo mano chik masani donge an kwa chik jaluo lo ok wadwani mondo migogi chak dhi otim nade omilo kucha nikech onge tiende Nigo gimiyo mana low. onge tiende iwe nyathini ochandre Eh, ka in kilwelo nyiri lilo to in gi lot itimo in itimo Kira lot kelo ni kanyo.
Eh. Ka migogo dako tamo ka chuore. Mm. Ma koro kama dage. Timiye low. But ma- Mano chik luo. To chik luo ok oyie ni ni ni ni- ni migogo chako biro eh, onyume kucho to ni koro dala o- odgi onge wuoyi ni koro ka olom notimo nade. Napenyo ni to kinyuolo nyiri lilo to pod gin ni dalani ka pok onyuomgi lope ginde miyo Ili miyo na da tidhi nyuomo gi, okibiro nyuomo gi. To lope gi.
To lope gi ok ok lope anyuola. Mago lope kwa. Koro kinya pogo ne nyithindi manyiri. Ah ah, kaka dako tamo ka chuore. Moko do dwaro kama dago, kama daro odago otamo. Poko tamo gi, poko tamo gi. To kodi miyo dhi bedo gi lope adi? Ok imiye lo kaka nyathini. To kujujo.
Inheritance mari dangi ah, we ma ok imiye. Mano masani.
Mano chik masani to chik luo lo to dagi bana. Kasi masani in gi lope minyiewo kuonde mang'eny mang'eny, tin gi nyithindo manyiri. Idhi we lopego mondo jo, Ah, ah. jo, jo wagunda olalgo kucho. Ah, ah, kiero ni Okinya. kiero ni miye Eh. timiye kaka gikeni ineno mano Ah. to koduoge dala no no no chako dag kam kama ji nitiere to kucho bende en ene gilo chik luo no dagi mano koro gi- mo- mo- wawach mano migogo bende katimo gimoro maber da- dala nyakwan mbaka Eh. gimong'ongore Ah. chik dwaro ni kik ong'ongre ni en motimo en motimo opod e tie. Koro kanyo to yiene gi gitimo. Ogedi ni to kik ong'ong ne ani nalo gedo. Otimo gima ber. Okwero no gedo ni wuoyo. Eh, eh. Tango me mago to kukwedi to dwani kik. Dogi nyome.
Dongo nyome dok doge mi. Dak wani kik ng'ongo mi dak ipenji to dok ang'o mi mi to ichako gedo ni. Eh, mano koro konyo jonyuol koro mano konyo jonyuol to in bende ah.
ka koro odhi marach kucho in hmm. timna idogi konye to loyi ma wacho ni loyi ma wacho ni lo ok obed gi kuonde ariyo wadhi nyime Jakwan mbaka.
Mi gogo kodok limbe. Mm. To ok obed dalagi, ok obed weda odgi kata odalagi. Olim olimo ng'owa. Olimo oyiene mondo olim jo anyuola kendo olim jo dala. To kendo mi gogo bende wacho niya, koseduogo en wendo modhial mogel ok iyanye ok igoye be ok iriembe hmm. kech migogo kogo yany kata oriembi kaponi mirimbi oto mirima dala to ketho dala Neno bana. Mm. To gimoro timore bende ma joluo odagi. Ni janyuol nyako kodhi ka nyako ok odonje e od nyako e od nyare ka poni nyare pok otimo nade pok ogo dala mhm. odhi ka nyawande maluku chuche motimo nade emodhi obete emodhi obudhe ibudhe kuno to kapo ni nyare osego dala mm. koro odhi e dala nyare odoja donjo od nyare mhm. to ka chiende ok otim nade ok onyorre eh, ok oyiene mondo onyorre kanyo mm. eh. to janyuol bende hmm? mm. limbene ka nyare bedo manok kendo machuok ok idhi adhia pile pile pile pile ah, mano chiko dagi hmm? janyuol bende ok ninde od nyare kaka okuyu timo ng'eno okuyu timo no okuyu ni ne onyak nyak nyago mm. it man julu julu dagi kora gi kinya kwan baka ni ni or eh ne kwan baka or nga ma onego bit nga mo chan ne kadhi ka ngowa kadhi ka wache mm. or ongiya ngiya gi jaduong kata gi maro mhm. ng'ini mano iludo ni nyathi jogo eh. to ng'iyi gi jogo to ng'ini nyathi jogo to ok en nyathi ma nyathi mm. ing'e nyathini ni neno duk kendo nyathini pod inyalo luoko eh. ka tuo mine duge mm. to ori nineno duge to bende inyalo luoko ori omiyo koro thuolo momiye otigo mariek ka en or mariek ong'e kamodonje kuonde moko donje or bedo ok tim gimoro amora e dala nudhi kamoro amora otimo gimoro ah, ah, kod watimo to watimo e, e tok chiege ka chiege otenore ganyuolane moko mm. e oro kodhi adhi adara ni en koro otimo everything mano chik odagi ok odhi adhi atimo gimoro amora ah, mm. mano koro mano koro wang'i tek kendo kik chiw luor ne ne ne ne ne nyuolane kata rwakruok be nyaka rwakre maber kodhi kawo mano to odhi aso oro ok dhi rwakri ka ng'ama dhi dalagi ok irwako stocking gi silwewe eh eh eh to mano rach Ok ema penjo.
irwakri decently or- or- orwakruok maber ma- ma- ma ok ong'iyo ngudugi ok ma- Eh. eh, kata ka giret man mana en Haya.
koro omiyo nyakwan mbaka joluo ne nigi chik ma gitimo Erokamano. to en makosa ni joluo Gimotimo kata gire rachne mar dhot mane timo nade ema berne. Joluo ne kaka dhoudi moko osike timbegi kitigi timbegi mondo gibed gi kite sike kitigi timbegi mondo gibed joma obidhore kaka chak dom jaluo timo nade odimbre. E kwan baka. Na kwa chakwa rad kendo ritu masani ni antiere kod jaduong' ogongo yana. Warado juma manyien.